Nya agere miafo efo etse agbomabiɛ se dzi ne wa anami eh, ŋutsotso ɖeka agbeɖo ku ɖe nu yam anke wozɔ mezɔ ɖe ŋu egba mía dada tsili mama ƒe kuteƒe yi va le afi agba yi ke mi dzi mía se gome leke leke ne kɔ dzi si tsili mama as a person
akpe ma ado gbe ne eh, Everlove TV kpɔlawo alo nyasenu kpɔlawo be woawoe dɔ wɔm woawoe li ye TV ya li nyateƒe wogblɔ be ame nɔ gbe ame kuna o ne le agbea kɔ ku gbe godogodo eye demagbɔnugbe mi katã mi yi ge ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka ye game le ame sia ame si. Ɛɛ, medo go tsi li mama magblɔ be eƒe nanewo ya nyakotɔwoe menye. Okay. Medo go tso baɖu me, agbambiesa wo mienye. Okay. Edo go tso baɖu me. Okay.
Ale be
danyegãwo kple tɔwo le afi ya, kenyowo le afi ya. Gake tsi lia, medo goe le du ya me kpɔ edzidzi legbe. Ale be ebiam ga. Gake mekpɔ be Ɛhɛn, ewu mo dzi vie ta. Ema be wonye mekɔ ge nɛ o. Gake ne mekpɔ elabe ne mekpɔ ne mo ne eno nu vi aɖe ne bia mega. Efia be aha la ko ne be akɔ nui. Ta ebe be makɔe nɛ gake ame be ao nɔnɔme ya o la mele makɔe nɛ o. Gake medo dzi koe nɛ. Elabe ɖewo hie ŋu o ɖu ge manya aha le wono ge o. Ale be nya me yi ke tso nu ma kea, edzum do ɖo la. Ɛhɛn, gake mekpɔ be no, meya nenem mee. Afɔkpa mie ta. Ɛhɛn, amewo nu kom, so mefil be no, ame ya na be. Nenem mo wònye. Nenem mo wònye.
Ko se o va na shiam tso gbe do nam. Ne me be o, oh, menye ne ju fia o hã, ebe kpɔ akpa te yi be. Nye tse wò nu kokoe. Gake Megblɔ be after five, six, seven years a mekpɔ be eva nɔ dzedzem le míwo TVwo dzi, le míwo fonuwo dzi, ɖe eƒe wɔna yiwo ke wɔna ta and nyemenya gblɔga ble o. Eƒe nuwɔna, nuƒoƒo, ale wògbɔ dzi ɖie, agblɔ uh, ado adaganagbe alo nyigblãgbea, nyigblãgbee le nu. Eno be eƒo ʋe ʋegbea ate ŋu asrɔ̃ ʋegbe le tsili mama gbɔ. Mele ʋe me ye me eɖu tu ne ʋe ye ʋe nu dzɔ dzi nam. Awu gbe bubuawo katã do me mese ɖewo. Gake eʋegbe ne mane ʋegbe dom aku akua dom abe alea tsili mama do nɛ enea enye enye na nye nuɖuɖu. Nyemate ŋu gblɔna be e enyanyɛ to dze kple. Ale be meva nɔ follow closer be masro ʋegbe aɖewo le gbɔ. Ko mekpɔ be o ame ya do ʋegbe abe ɖia degbe ne. Afi ma va ku gɔme ko ko anya koe me kpɔe la. Ke nya ko tɔwo wonye. Ko meku ƒoma me wo be agbedɔ ƒoma. Ko medɔ gui mekpɔ le phone dzi kple tɔmo gakea ame yi ke wɔ nuteƒe kɔ nuteƒe wɔna. Eye nɔ nye be nekplɔ dekɔnuawo ɖe asi Ye ne ne dekɔnu vi dzidzi be o dekɔnu nua ele be nadzi dekɔnu wɔla ma ƒe mɔ. Kale be mete me ekunu me ʋua mebia be meke nye yo manager. Ko be akɔli Samuel akɔli. Ko be nye yo manager. Kale be mena nyamega yi ke nye uh, Honorable Jafar Atibor eyi tse ƒe megbɔ ko ale be míewɔ meeting ɖe ŋu ko míeyo yo manager koe ko mía ewò nɔnɔme ma nɔnɔme yi ke mía mía plan ma yi ma yenye míawo kple zã.
One of the popular program in Volta. Yeah, which we had and it was very, very, very, it went viral. Yeah. And It was well attended. Attended, yes.
Amehawo va ale be wo ŋutɔ nya ne nye asikɔklɔa aɖu nu le fiawo gbɔ. Rollins the late nya fofo yi ke ɖe kɔƒe megbɔa. Rollins a ekɔm abe via ne mekɔm abe nɔvia ne o. Ekɔm abe via ne ale be ehena ehena ame ɖe eɖokui ŋuti kplakplakpla. Ke eyi mía zã ma ɖu gea. Eye kple honorable kple wo beti atadzi ginger. Ye ma ya nye nye woƒe eh, brand ambassador. Ale be míewò team ma. Ema be oke nu ye míawɔe nye be míadzi Rollins ade me. Eƒe vidzidzi wònye. Ta míeyi ɖe Rollins gbɔ. Míeva invite.

Ale be tsili mama eƒe nuwɔnawo kple ale wòwɔ alea wòlé be ne ʋe nuwoea, nye nu yi ke exɔm de eɖokui me and nyemefena le eŋuti o. Gake eƒe nu ko wɔm bla anyi nam be etsi vɔ hafi hafi míekpɔ nɔnɔme míekpɔ ma. nɔnɔme ma. Ale be menɔ yomɔ dzim zi geɖe. Ɛɛ. Chili mama, eva akplẽzã volta one akplẽva eh, akplẽzã tibia, eva eva add color to it, edo wɔna ɖe dzi, wɔdɔ ɖe dzi, ale be edo vivi ɖe dɔ ŋu, enye ame yi ke ena be míwo mo kɔ, eʋevi ge ɖe ʋe nu me, míwo mo kɔ, eh, eya ta ale me kɔ nye tim le Chile mama nye ya. Yo eƒe gbewo ŋusiaŋui wògblɔ na kpetɔa, eɖi kokoe, ye afo nunya le eme. Atsoe be fefe fem, gake nya le nya me, wòkɔ nu xlɔ̃ hedoa dzae. Ta ee, ɖeko vem be edzo kpatakpa, elabe nu ka gblɔmee mele? Me nye short videos mewɔna. Yes. Mekɔ mi ɖe the next level. Yeah.
Ale be ɖeko me me plan be ne mele ready kɔa. Ekumi ekumi tso gakpo kple ŋu wo wo wo de kɔa. Ma yɔ ade me and international job o nye. Ekɔ me yina ɖe US gbɔna. Okay. Ta international job o job nye me me me nu yɔ me ne be wɔ ge ɖe me. Awɔ ekpli mi. Ne yina na kpo nane. aɖu aɖu agbe hafi ne dzogɔ dzo taɖoko dzo kpata kpa
ke eƒe dzodzo kpata ya le mía dome abe wo ŋutɔ gblɔ be yedi be yewo kple yewoawɔ dɔ le asi le asi me ne wòaɖu agbe hafi ne wòava dzo. eƒe dzodzo kpata ɖe ma megblẽ nu le wò ŋua egblẽ nu
dzodzo kpata egblẽ nu menye ɖeka ŋuti nye o dzodzo kpata ya ƒe nya ne bia fia menye tsi ɖeɖe koe ŋue nuwo me mo mía fofo rollins dzodzo kpata dzodzo kpata enye nu yi ke eɖe afɔ ɖeka le te nye Vota One TV ƒe amegã yi ke nye Honorable Jefar Ativɔ ye nye afɔ velia yi hã ege le asinye. Chili nye nye afɔ tɔ̃lia yi hã ye ya dzodzom. Ta wogblɔna be enu menɔ dokpotɔ dzi heglina o gake heyɔ nyanyatɔ nya wɔme etɔ̃e dzo ta yodzodzo kpata enye nu yi ke evem Enye vem elabe ame aɖe nye yi. Esate yɔ gbe va se ɖe afi aɖea, enu mo va yi nyui o. Gbɔgbɔ mo la nyo o, ŋuti la mo la nyo o, ye ŋutɔe o. Ame aɖeke menyo, Mawu koe nya. Gakea makpe hã dam na akɔli kple tɔwo. Wɔme yiwo ke woƒe asi le. Edze agbagba. Ekpɔ be menye taflatse enudede nu me ko ke boŋ yewo ʋe gbea le nua atu du. ko womia tsi de fefexea me. Wodze agbagba ale gbegbe meda akpe na wo. Elabe ahanomunɔtɔ hã ewɔƒe li, emuyetɔ hã ewɔƒe li, atagiglitɔ hã ewɔƒe li, movitɔ hã ewɔƒe li. Ekpe ɖe anyi. Ta wɔme mawoa, ne wònye be míekpɔ woa, mílé be na wo. Makpɔmakpɔ ya. Magblɔ na wo be Chile mama project gã ɖe no Vota One TV dzi. Shi bena nyakɔe de me. Every Thursday yawo ɖe sia yawo ɖa me wɔna nye nka eh, vɔ mi na mi denu kple. Ta nye kpeɖodzi ŋu nye be every Thursday a. Ma mia shi wɔ va gɛ. Ma ma ma ma ne segment. Ada wɔ start. Mia wɔ ƒegbenuawo. Ma ge ɖe main programme dzi wɔ ga wunu. Wɔ nye amia nɔ mi me. Wɔ nye fetri anɔ detsita. Wɔ nye tsilã fifi anɔ atadi me. Ekpe ɖe ne wɔna na de ŋgɔgbe. Gakea ege le mia shi kpata. Ege le mía si kpata. Ta magblɔ magblɔ kpie ko be Ro, uh, the late Rawlings, JJ Rawlings kple Jifa Ativo, uh, Global One TV kple Volta One TV kple nye ŋutɔ kple míwo kriwo katã dɔwɔviwo katã manɔ woƒe ŋkɔ me adakpe ne Chile. Mada kpe ne tsi li be ne miatse gbe ma gbea eva. Eva. Eda mie ŋua na mi. Eva do vivi ɖe dɔ ŋu. Yo nya se. Wo dze fia to, edze ga to. Ta mada kpe ne. Wo kata wo le tse ƒe. Le ga hohoya me bia. Yes. Jeje kple ativɔ. Ativɔ. Wo le tse ƒe. Yi ha. Eyi ɖe tse ƒe. Ewo gbɔ. Yes. Nyanye alagbea, alagbagbawo domia. Makpe dam ne. Ne yewo hã akpe dage ne. Yes. Ta ne dzudzɔ le ŋutifafa me. Fafa me. Yes, let's come to uh, akpa yi ke ne tɔ asi Volta One Global FM and the crew. Volta region. Amewo gbɔgblɔ me míaƒe ʋegbe enuwo ʋegbe program eh, film ɖeɖewo me ŋgɔgbe yim o mi medom ɖe ŋgɔgbe o ɖo fia be tv stationwo ƒe míakpɔ míakpɔ manɔmanɔ zã and míawo ŋutɔ míma asixɔxɔ de míaƒe ʋegba yi ke mía nɔviwo promote mɔa ye na be we are not out there mímele ɛ mímele amewo dome oa. yes
nyateƒee ame aɖeke mekɔ yewo mia si fia na dedu o ye ahoa metsɔ tɔ o Míwo ʋenua, míwo ʋenue, dekɔnua, dekɔnue, ye míedona, ye míeɖuna, ye míenona, ye míesina abe ami ene, ye nye ya míegbɔna, nenema míele ma, ne kpɔ ʋeʋe abe amea ʋevie, ne kpɔ miãnyae abe amea ʋenyigba wòdi wòtso.

Nuwo katã ye le asiwò, nunya ke le asiwò le ʋe me nenye vevi dzi koa, yewo nya koe nye be efo tse. Wo katã no va, ne wova wò ƒe nua, le Volta One TV ya dzi, yi ta woɖo TV station aɖo, nu ma te ŋu ɖi ɖe ge hã woɖo. Ɖo ɖi ɖe ho, wo ŋutɔ nya be abutiatɔwoe, ta eho vɛ ɖi ɖo, radio hã the same thing. Yewo nya koe nye be míwo ƒe nu le TV-a dzi. Ta míwo atsika ɖo míedzrana ne woƒo ɖe ƒegbe me hã, wo translate nɛ ɖe ƒegbe me bena eƒeviwo nasi. Ta TV station wonye wowɔ enye TV gbãtɔ. Eva the whole Volta One TV ɖeke megali o. Gakea wo ŋutɔ nya nu yi ke nàɖo be yeawɔa ne ga mele ŋu ale o. Na amewo mokpa asi ɖe ŋuti wokpetɔwoa, meyia ŋgɔ o. TV ƒe anyinɔnɔ forever ye koe nye be advert. Amewo nako advert vɛ. Ye mega. Amewo nako documentary vɛ. Wɔwoe fa xe ge hafi nakɔ no xexe mee. Ye TV ƒe fexexe mentally alo dzi ŋuti ɖe dzi ŋuti ɖe dzi ŋua. Menye nyavi wònye o. Menye fefe nyae o. Egagãe. Almost One hundred thousand a month. Ne me advert kpɔ mɔ me nyuiwo ko. Gake enyɔ kpa ɖeka ye nye be míaƒe ʋenuwo meŋgɔ yim kabakaba o. Abe ale negblɔe ne TVawo mesugbɔ ɖe Volta region o. Eʋeawo yi ka lɔ mele wo si. Wònya be woakpa asi ɖe TVawo ŋu atso ɖe wɔwɔ hã. Moʋum o. Wova ʋum ɖe blɔwo te. Eʋum ɖe ge. Evɔ ge xaxa. Ne tiviawo ɖewo no ʋe nyigba dzi ɖe, meka ɖe edzi be eʋeviawo nya be o oh, tiviawo, tiviawo ma tɔ, tiviawo ma adre ye le ʋe nyigba dzi, woanɔ tetem ɖe wo ŋuti. Gake ao, ne ame aɖewo ge ɖe new TV station be yewoa play advert tɔtɔ ma wa, ɖe ne kuku ɖe ge ne woʋu afi, afi woaxe emeƒonuawo. Ta enya koe nye be míaƒe belele ne míwo ŋutɔ míɔ ŋuɔ. Ame ŋutɔ yɔ nɔ yɔ kple koe be akple. Wo ŋutɔ esi tɔ gakɔ ne wò nu. Wo ŋutɔ value ge ema ɖe value ge nɔ. Ne me le be ne srɔ̃ wa, ma ɖeke me bele ge ne srɔ̃ wo. Ne dua srɔ̃ le dutoƒoa, wo du ge nɔ. Ebli dzram ye le o, yava wɔ advert. Nu ke o, yava wɔ bublu nɛ. Nu ɖe sia ɖe yewo charge ne xe ma, míade nu yi ke nye TV, radio station anɔ tsitre. Anɔ fɔ ve dzi.
Eya ta magblɔ be me sia me ƒe asi nege ɖe ekplɔ dzi neva kplɔ dzi ne mía adzro me kpɔ. Ekpɔ ɖe ɖedzi ɖedzi ɖedzia ye na be asiame nɔna hoo. Ekpɔa ta Mika asi ɖe dɔwɔna ŋu eƒe nuwo nu ne ʋu nu eƒe nuwo nayi ŋgɔ. Elabe míwo ƒe nuwoa, woxɔ si awu ʋu metɔwo. Míwo ƒe nuwo yi ke nye ʋe wɔna yiwo ke Mawu na mía, etri, elolo, eto, esɔgbɔ, ŋusẽ hã le esi, ede blu de du.
Akpe be ne eɖe nu yɔ me nam yi le egba ƒe ŋkekea dzi enye nu yi ke negaʋu nye susu ɖe nanewo yi ke nyemenya haɖeke o. Yi ke nye menye le akpa le yi ke akpa yi ke mi me eve mía eve tɔwo mi me TV station ŋu ɖe mía gbɔ o. Manye Oo, ne wòe na ŋma ɔga, ne me ewu ge ye, wowu ge ye akpa nye ye na be womegbɔgbɔm be yewoava ɖo ŋma ɖe mía doa alo ale wohe mí tso gɔmedzedzea wode vɔvɔ̃ ma mía me tso ɖevi ɖevi mí kɔ tsia manye ye na be mí tsi ya mí medzi be míagbɔ o ava ɖo míaƒe ŋma ɖe afia. Nyateƒee, nyateƒe ɖekae ma. Yes. Eŋeawo li le duawo me alɔ me le wo si, ega le wo si, woate ŋu atu hotel. Míwo tɔ kɔfi ya. Tso eh, Nyankokpot afi ma va ge ɖe Seva me, eŋe vi ɖeka ate ŋu atso yes.
aɖo dɔwɔƒe ɖe tɔxeawo dzi yes.
wòanye tourism tsana va kpɔ ƒe teƒe yi ke be wòakpɔ gome le me ese gɔma ye nenema ke medzina be ma ayo dume metso fi yewo dzim ɖo abɔlɔve ŋɔlɔƒi Abɔlɔ vɔ ŋɔlɔ bi. Enye eva zu atsi ɖuɖu lɔ nume ne me yo la bi. Na akple ɖu me le ha abɔlɔ vɔ ŋɔlɔ. Abɔlɔ vɔ ŋɔlɔ bi ne tsi no.
Edɔwɔƒe matu matu. Le mia gbɔ.
Eshi ma dze ma dze mia de. Bubu ma de ma de mia de. Ebe ma le ma le ne mia de. Ɖeke ma tsɔ mi ne mia de. Ayi na be mia wɔla. Evo tafla tsi lo. Loma. Egbegbegbegbewo gbɔgblɔ le Ghana du ya mea, eŋeawoa, woawoe nye akuakuawo, miawoe nye enu vavãwo, miawoe nye nu xɔtsiawo, miawoe nye edze le detsi me. Ne mekpɔ mia me yi ko, ɖeko la be ŋutsuwo naƒo dzi, ne nyɔnu mele me oa, mede o, ne maʋãwo le ma. Ye míaƒe lekewɔnuwo hã, wole adodi, wonya kpɔ, míawo culture, míawo tradition, wo, wonya kpɔ le vovovovovovo. Ke nu ka wɔmee míele? Ɛ- ɛ- ɛ- eye ma ɖegblɔ míaƒe culture míaƒe tradition enye nu yi ke ɛ- ne wòadze be nèkpɔ mía gbɔ afia a- eŋugbewo li vovovovovovo gake ne meɖo to eblugbewo dzia eŋu ŋkume ɖeka ɖe ko wote ŋu ƒona yi ke is only the ye koe nye most popular one gake ne wobe mía gbɔ kinka li agbadza li gbegisu li ɛ, wotɔ nyawo bɔbɔbɔ hã li Afrika li, gadzo li. agesheli nuka du nekpɔe li wonye eʋu hawo vovovo kple woƒe ɣeɖuɖu kple woƒe hawo gake mi ma kɔ asi xɔxɔ ma de mu ee magblɔ kple taflatse madomado be movi dzɔdzɔe hmm.
egagblɔ efo tse mebe magblɔ fuseni Gblɔ nya ya, efo tse ya gblɔ nya ya. Magblɔe kple taflatse madomado be movi dzɔdzɔe. Wɔwɔ leke dawofɔ detsi no, detsi yi ke kple akplẽ wo nèɖuna le aƒeme wòvivina alo ŋutɔ be ɖòziziina ye nàyi ɖe edua ɖe me tɔ gbɔ bena ɖe heya dzi na wo ye dada tɔ. Ne mèdzo movi o ɖe ano nya ya gblɔ ma. Wònya sɔ kple mía ame siwo ke nye haƒolawo, spinners-o, ekuwɔlawo, ekuwo le aƒe ɖe sia ɖe me. Mía viwo ɖe blɔwobblɔwo ɖe mía dziawo, gake nɔnɔme aɖe li míenɔ wɔwɔm abe alea ene. Eɖe maɖiɖi le megbe o. Yevu gbe ƒom wòle. Ya me dzagɔ. Mi katã mi fugba srɔ̃. Gakea mia ne mi le kuteƒe eʋe eʋe kuteƒe wa le ge kple aƒe gbe tsiaa mia le eʋe egbe bubu gbe bubu do le woƒe hawo. Ano ƒoƒom tẽ. Ne mi tso mobi o ɖe. Ya va nɔ ŋgɔ wa.
Eɖewo le ne ba in fact MC me wɔna me wɔna MC ha as an engineer me wɔna MC. MC ya talent

Dzi le tome nam ene ɖo ʋegbea. Ese gɔma? Fifi le efia yevu ablotsi dzom gbɔgbɔm va yevu eva ʋegbe srɔ̃m.
Va míaƒe ƒuƒoƒo hã srɔ̃m. Ƒuƒoƒo srɔ̃m. Fifi le efia yevuwo wo yeƒe ƒu ƒom. Yes. Wo kinka ƒom. Yes. Wo ʋu lɔm kɔpim. Nenye dzomoviwo ɖe. Nyanɔ nu wɔma. Nyanɔ nu wɔma. Agbalawo gbanye kpakpli oa. Mele be nanɔ nanɔ awu ya mo. Ebla no aida be avɔwu me alo nane me. Ake miwo ŋutɔwo ekpe ɖe nomate megbe be nyemega betekali ado ge fia ga o egbɔ. African Prince. Prince. Ye me dona. Ye me ya me le. The package ma. Ela be lebe ne wo ŋutɔ tɔ. Yo amare tɔ. Alo wo ŋutɔ tɔ be ye tɔe, tɔ si akɔ be ye tɔe. Ne mie miewo nuwo dom ɖe economicalia, Ghana kpo ga. Ekpe ɖe ta eɖe tsɔtsɔ me ne miewo ŋutɔ miewo nuna ne mawu na mi kɔkɔ eyi ɖe eƒe nyigba dzia, mi le be ne. Ehamewo ƒoƒo, eblohawo nyaga ne yi ɖe kuteƒe wobe fotse nanɔ ƒo bloha ne yewo la, nɔnɔ ƒo eha ye ne yewo la. Evɔ eʋevi yi dzi wonye. Agbe ɖae. Ta ne mekpɔ be womo yi mu nyuie eye iye ŋutɔ ne mexɔ mai kakɔa, ye me de ne me. Agbe ɖae. Ta ye nye ma. Akpe be ne edzagba enɔ mía gbɔ le egba ƒe ŋkeke me yi ke ne ɖo dze tɔxɛ ya ne mi. Eh, ke enya mamlɛa ke anɔ tso ne edua dza yi ke ame yiwo ke katã va eh, ekua teƒe le egba ƒe ŋkeke me yi ke eh, nu ke míaganɔ mɔ kpɔm na efo etse agomabia ese nenema ke eye enu ka míanɔ mɔ kpɔm na. Akpe akpe ne mɔnukpɔkpɔ ya Eye mino mɔ kpɔm ne enu ɖe tsi aɖe. Nye videowoa, nye memlɔ nyi efɔ na ŋlɔ ɖe ɖe gbalẽ dzi o. Be egba ba ya fi, ma ya fi, no no no. Eyi me yiyi mea, ŋdi ŋdɔ efie o. Nu yi ke me kli nye ʋe nu kɔa. E, e push nam, me kɔ na nye ŋutɔ nye kamera. Awo nye selfie. so it's natural dzɔdzɔme nu nye nye mewɔ na mewɔna nye mewɔ ne be makɔ impress ame o medɔ vivi ɖe nua nu ko va trɔna zuna enu kokui na amewo le aƒewo me ta nunu mɔkpɔm ne ŋu ɖe tsi aɖe wo ŋutɔ hã nɔ mɔkpɔm ne ŋu ɖe tsi aɖe ŋu ɖe tsi aɖe ese gɔma ta. Mía nu nye ʋe vidzidziwo ŋu. Me sia me yi ke Mawu ƒe nunana le dzia, eh, Mawu netokɔ na ameme ɖe, ɖe, ɖe mia, mia amemewo nu. Meyɔ mo dzi aɖeke o, ye wòana wo nunana. Nena wo, ye me yiwo ke nunana le wo si. Mokpɔ emɔnukpɔkpɔ o bena edua nakpɔ oa, Mawu nekpe agbe ɖe wo ŋuti. Ana wo susu, woado go, wɔ nye ŋu ɖu na woawo hã. Ke ma ga agblɔ kpuie na ame yiwo ke le afia be, Gbã miwo motokulawo nu le be ne wo ɖokui le kuwo teƒe alo ne moto ku nyanganyanganyangae menya kpɔ o. Dzigbɔɖi ne no wo shi. Ne wo kɔ mo ɖe moto dzi hã, ne wo kpɔ be mema, ele be ye koe na be agakɔ ya agakɔ ya ƒeme wɔnɔ agbagbe. Nenema ke ma ga a axlonu. Miwo kuwɔwɔwo. Be ne mieke wɔm le ʋenyigba dzi alo míeʋe ku wɔm le eblunyigba dzi ɖe alo egɛnyigba dzi ɖe, mina be míwo ʋelekewɔnuwo nedo ne woakpɔ, elabe ɖe wova be yewoava srɔ̃ nu le mía gbɔ, ke boŋ menye ɖe wova bena ɖe yewoava o, ne yeakɔ due. Mana ne míanya be du bubu me tɔwo míakpɔm, wo nu srɔ̃m le mía gbɔ, míwo nuwɔnawo dzidzɔm na wo, eye geɖewo hã wodi be yewoaɖe mí. Wo ŋutsuwo geɖewo dzi be yewoaɖe mía srɔ̃ mía yewo nyɔnuwo nyɔnuwo dzi be geɖewo be wodzi be yewoaɖe mía ʋeawo eya ta mi katã minɔ alert milé ŋku ɖe míwo nu sia nu ƒoxlã mi milé be ɖe mía ɖokui míwo nɔnɔme yi ke míakɔ do go ɖe gota nano tɔxɛ. Mílé be ɖe mía ɖokui, mígakɔpi nɔnɔme aɖeke tso afia ɖe ade mía me o.
Eŋawoa, míawo vɛtɔe menɔ xexi te o. Eŋawoa, míeŋlɔ nu ɖe ŋuti ŋu nenema ko. Eŋawoa, yevuwo ƒe tattoo, míedesign nu ma menye míawo nu wònye o. Eŋawoa, rasta kple winono menye nu wònye le mía gbɔ o tso gbe aɖe gbe ke o. Egbea ɖe nu ke dzɔ. Nɔvinyewo nye tsɛwo fo nyawo nuke dzɔ gake me egbedom ɖa ɖe miawo gbeta be me sia me neno dedie mawu ne tu tsi na mi miwo kpeƒiwo ne se dɔlolo ne te ɖa nunyina mo nava ne mi le ka ɔtrɔ zu ga atsi ne trɔ zu ga ega ne trɔ zu ka nu ɖe sia ɖe yi ke mia wɔa mawu ne tu tsi kɔ vɔ na mi age ɖe yayra kple fafa me ale be gbaɖegbe gbaɖegbe wɔ be eʋua wɔa Míelolo keke eye míede du de blu. Akpe na mi.
Akpe na mi. Efo etse agɔmabia se ema egblo katã na mi. Efo etse agɔmabia se tso abɔlɔ ƒe ŋɔlɔfi. Edui ke enya me dana ɖe edzi ne wòyɔe le eƒe short video so ma. Enye nu ke edona dzidzɔ nam. Ta nu ma ta meɖi tsa gbe ɖeka ɖo o. Edui ke nye bɔlɔ ƒe ŋɔlɔfia. Edze be mage ɖe du ma me ye mege ɖi hã. Kpɔkpɔ nyuiwo le du ma me. Edo dzidzɔ nam blibo be enɔ mía gbɔ egba yi ke eɖe nu ɖeka eve me na mí ku ɖe enu yiwo ke le eƒe ŋgɔgbe yi ke enu yiwo ke wòde tome be yeawɔ. Akpe, tsi agbagba na subscribe to Everlove TV on YouTube.